my people una good morning good afternoon good evening depends on where una for dey watch me from my name na anthony na me be the anchor man wey dey present first state immigrant solution now say make i come see tell us how the document wey dem talk say dem wan do how e take dey waka so this sanatorial extranery wey dem talk say dem wan do so dem say the form E go dey available for online on di first of June at about seven am in di morning for Italy time na im dem wan take throway di form for online na for Ministero di Interno website na di form wan dey so I go still drop di di website just now na say make I for explain how di thing wan take play that day so di sanatoria for dis Estraneri so

emdom underscore twenty twenty that one na one form and the other one na em sub underscore twenty twenty those are na the two form wey dey wetin be the this em dom and em sub wetin e dey all about so if you know say your contract fall under domestic na you go use em dom na you go feel na that form you go feel why if you fall under maybe your work wey you wey you wan get so or wey the contract wey dem wan write for you na if na anything related to agriculture you understand na you go use em sub so make una no misquote the the thing one e dey dey confuse em dom And for domestic, anybody wey know say e get contract wey concerning domestic something wey na you go use EN dom and any domestic contract no mean say na person wey e need to dey take care of house no na anything concerning domestic see many well well concerning this eh EN dom. So e end dom na people wey know say dem dey assist person or you dey write contract say you dey stay for the place wey you take dey assist somebody wey you know say e get maybe one particular sickness wey Italo dey call pathology or pathologie. So or the person na handicap, you dey assist am. or the person na old person you dey assist am so if you get any domestic contract na emdom underscore 2020 na be the form wey you fill while those people wey you know say e get contract wey relate to agriculture whether maybe the e dey take e dey press all those milk of cow or e dey train all those cow or e dey work for zoom dey take care of any all these animal wey dey wey wey dey zoom or e dey do any contract wey relate to zoom or e dey work for where any dey dey go dey catch fish wey dem dey call those fisher fishermen people or you dey use this aquaculture or any any other activities wey you know say concern agriculture whether you dey plant o you dey you dey uproot o or you dey go dey harvest anything like fruit or any other thing so all those things concern agriculture if you know say your contract dey under this one na em sub underscore 2020 na be the form wey you fill and this form wey you wan fill so the person wey go help you fill the form na like the people wey go give you work e need to get wetin dem dey call speed speed na credentials wey this credentials wey wey the person need to get so wey dem dey call speed so so speed na sistema público de identidade digital na be the the meaning of speed so if you get this credentials na you fit use take enter the place where you for fill the form you understand me now and the the application where you take apply for documents so everything dey online so if you wan get those those things wey the wey dey online so wey dem wan take share these documents so although say dem never open the website but the website now wan give una so because of those people wey come dey ask me say how the thing wan take play

where you go for fill di form from on di first of June to fifteen of July and dat place so dem go open am around seven o'clock on di first of June till on di twenty-three which is till on di fifteenth of July at about twenty three fifty nine o'clock if you know say you dey use Europe time or Europe time or eleven fifty nine pm na that time dem take close the website on the fifteen of July so those things na be the form concerning the form wey dem talk say dem wan dem wan put for online wey I first see talk since so if you know say you wan go check all these things wey i dey tell you so e still dey but e no e dey never open the website na im make am say then i never shook my mouth put for all those websites so when i try go the website they no they no make am active e dey sell me say inactive because they never launch the site you understand they wait make that day reach before they launch di site. Den for those help desk, if you wan ask question concerning dis document matter, dem still get another separate site under di tenor minister website. So wey I will still tell you now which is self hd est which is self hd est dot dsci dot internal dot it slash

This procedure don start because I go still attach the link to this video for my description below because of say I need to see tell una concerning because the, for this help desk to where the one see add join am so they go open am from Monday to Friday eight o'clock to 8 p 8 a.m. in the morning to 8 p.m. in the evening while on Saturday 8 a.m. to 2 pm in the afternoon so if you get any question concerning this paper na there they go still put am for the procedure and uh, for the other procedure so na prefectura go come handle the final part of this uh, after you don submit all this form which i fit tell you so so na dem come convocate una concerning this uh, phone wey you feel online so if you just the only thing wey dem never see specify now na na the reddit wey the know wey your your boss go get before you start na be the thing wey dem never specify so as long as soon as dem specify that one i go still come out come see come let una know concerning

educate una or come still come inform una concerning this very one but the form never still dey available now for online but they don already talk am wetin dem call the form and they don already talk say the website wey dem wan use which is ministerial the internal website and the department wey you go if you enter ministerial the internal website na department per le libertà civile e l'immigrazione So na that department na im dey attach this all this uh, application to. So is also a branch under internal minister. So now I say make I come use this opportunity come see take tell us how the document want to play. So if you know say now this one be the only video we don't watch concerning my own, you need to still go watch the previous one where I first drop some weeks ago some days ago you dey follow am till this very one because e don tey wey dem dey talk about this document before dem come come dey we don dey go near how the document wan take come so now say make make i still tell una after dem don get una don inform every dem don tell una how the thing wan take start after the una don fill the form with the speed and everything all you need to do now na na questora go come carry everything then before they come give una the paper so concerning the contract matter na ins na e go dey in charge for that one you understand so na say make i let you una know but apart from that i believe say we don already talk everything wey